Ech begréissen Äech ganz recht häerzeg zu enger neier Episod Filmléift. Wann Iech dëst Format gefällt, dann denkt wann Schliff drun e Like do ze loossen an och ze deelen. A wann Dir Iech frot wéi Dir dëst Format nach ënnerstëtze kënnt, dat gesitt Der hei ënnen. Haut geet et, passend zur Joreszäit, ëm Frozen 2. Ob Frozen 2 deen nämmlechten Hype wäert ausléisen wéi och schonn deen éischten an ob dëse Film och net nëmmen eppes fir Kanner ass, dat gesitt Alles hei bei Filmléift. Nodeems d'Kinnigin Elsa sech net nëmme sengen Ängscht, mee och der Ëffentlechkeet gestallt huet, gëtt et esou lues erëm roueg an Arendelle. Allerdéngs hält déi Rou net ganz laang un. An zwar héiert d'Elsa eng mysteréis Stëmm aus dem Bësch, déi et ze ruffe schéngt. Dorops hi verspiert d'Elsa den Drang, dëser Stëmm nozegoen an Äntwerten op déi Froen ze fannen, déi et sech nach ëmmer stellt. Zesumme mat senger Schwëster Anna, deem sengem Frënd Christoph, dem Schnéimännchen Olaf an dem Reendéier Sven maache si sech dann op de Wee an d'Ongewësst. Wat si der lo alles op dëser Rees erwaart a wat et mat deem mysteriéise Bësch op sech huet an ob d'Elsa alleguerten seng Froe beäntwert kritt, dat gesitt alles am Kino bei Frozen zwee. Vu viran muss ech soen, dass ech dee riesen Hype ëm deen éischte Frozen net ganz novollzéie konnt. Ok, et ass mer scho kloer, dass dat Schwëster-Prinzessinnen-Thema bei de klenge Meedecher zimmlech gutt ukënnt. Mee soss kënnt hei Disney mat sengen Animatiounsfilmer ni sou richteg un d'Pixar Studio erun. Chance fir si, dass hinnen de Studio dann och gehéiert. Mee leider feelt fir mech an den Disney Eegeproductiounen ëmmer eng Ebene, déi de Film fir Erwuessener genau sou fir Kanner immens interessant mécht. Leit, déi elo zum Beispill Coco oder Inside Out gesinn hunn, déi wësse wat ech mengen. Allerdings muss ee soen dass Frozen awer elo dowéinter absolut kee Flop ginn ass. Disney huet alt hei och erëm bewisen dass se eben d'Meeschteren an den Animatiounsfilmer sinn. Also optesch ass de Film op alle Fall de Wahnsinn. Hei ass all Szene an all Gesiichtsanimation einfach nëmme perfekt. Hei gëtt een einfach scho vun der éischter Szene un vum Film komplett ageholl a kënnt aus dem Staunen net méi eraus. Dobäi kënnt dann och nach de Cast deen ech mer besser net virstelle kéint. Dozou muss ech awer elo soen dass ech de Film op Englesch gesinn hunn an dowéinter och nëmmen déi englesch Synchronisation bewäerte kann. Op alle Fall huet een hei d'Elsa gespillt vum Idona Menzel. Jo ech wéilt Iech jo elo gäre méi iwwert hatt erzielen, mee dat gréisst wat et esou gemaach huet war Frozen. Mee do passt et awer och eran. Ob et schauspillerech oder gesanglech ass, kéint ech mer do keen anere virstellen. An op där anerer Säit hu mer d'Anna gespillt vum Kristen Bell an och hei gëtt et net ganz vill ze erzielen, ausser dass et op d'Roll vum Anna einfach nëmme super passt. Déi zwee loossen een zu kengem Moment spieren, dass déi zwee Charakteren net wierklech géingen existéieren. An elo kënnt dee grousse Comedy Faktor an de Film eran, den. Olaf, gespillt vum Josh Gad. An elo mol ganz béis gesot, de Film wier nëmmen hallef esou gutt, wann heen net derbäi wier. Heen ass ganz einfach dofir do, fir déi simpel, awer och deelweis e bëssen düster Story opzelockeren. An heen ass och dee gemeinsame Punkt, wou sech Kleng a Grouss drun ameséiere kënnen. Also ech kann iech soen, ech hunn alt gutt gelaacht während dem Film. A wa mer da elo scho bei der Story sinn, naja, wéi soll ech soen, D'Story kënnt fir mech esou eriwwer wéi wann Disney onbedéngt nach en zweete Frozen wollt maan an dann eben d'Story esou drop geklaakt gouf. D'Story ass wéi scho gesoot zimlech simpel an huet net ganz vill Iwwerraschungen ze bidden. Gutt et ass zwar en Twist dran, mee ech mengen dee kënnt nëmme fir Kanner zimlech iwwerraschend. D'Story kritt een am Ufank nëmmen esou hallef ze paaken, verléiert een dann zwëschenduerch an da léisst se een zum Schluss mat engem zimlech offensichtlechen Twist stoen. Mee eppes duerf ee jo natierlech net vergiessen, de Film ass jo haaptsächlech fir Kanner gemaach an dat mécht Disney halt hei erëm zimmlech gutt. Ech menge mir kënnen eis och an Zukunft net vu Frozen Merch retten. Mee wee kann dat Disney scho verdenken, Frozen ass eben eng Gelddruckmaschinn. Mee egal, de Film ass mat sengen 103 Minutten op kee Fall ze laang, léisst ee mat puer Szenen do wou ee gutt laache kann an wéi gesot ënnert dem Stréch gesäit de Film nach ëmmer bombastesch aus. Also kuerz gesot, fir d'Kanner wäert de Film top sinn an d'Eltere wäerten sech och net ze vill während dem Film langweilen. Wéi gesäit da bei iech aus? Sidd dir esou mega begeeschtert vu Frozen oder kënnt dir iwwerhaapt näischt domadder ufänken? Erzielt mer der an de Kommentarer! An wéi schonn um Ufank gesot, wann iech dëse Video gefält, dann denkt wann ech giff drun e Like do ze loossen an och ze deelen. An an deem Sënn verabschieden ech mech a wënschen iech nach ganz vill Spaass am Kino bei Frozen 2. The kingdom is not safe.